Check back, Anto bisa bo sa kiko? Ban primi e boton ei huntu. Mi ke yama un danki spesialmente na nos sponsornan ku ta Ban Biba Bario ku ta nos sponsor prinsipal, anto nos sponsor tambe ta kere den nos produkto, dus nos ta hopi kontentu kesei mirando ku nos intenshon ta pa nos por eduká pueblo, anto duna nan asina mas tools kon nos por handle tur dia ku kasonan ku ta presentá dia dia den nos bida. Tambe nos ke yama un danki mesora na Ashley ku awor aki fin di aña ta yegando pa bo por pasa einan nan wak bo mueblesnan pa asina bo tin bo kas manera bo ta deseá. Ora nos ta papiando tin bialu bo mira e QR code ta sali, e intenshon ta ku bo por scan aki nanan, indiká esei mesora na Ashley kiko ta e mueblesnan ku bo ta interesá den dje, Anto asina lo bo logra tambe haña dies por shento di deskuento. Mesora mi ke yama un wèlkòm na Sugeira awe huntu ku Roshel ku nos ta ban kuminsá ku nos tópiko di awe. Sugeira bo ta duna nos un introdukshon di nos tópiko? Sí, Queenie Roshel, un plaser un bia mas. Awe nos ta ban papia over di inklushon. Ora nos tende e palabra inclusion e ta zona hopi breed, nos ta ban purba moda di tene mas cerca di cas cu ta posibel, cual ta educacion, enseñanza. Kico ta inclusion? Kico nos ta pensa riba dje ora nos pensa riba inclusion? Inclusion realmente ta un instrumento cu ta promove diversidad y union. si nos wak den nos komunidat nos ta mira hopi biaha tin kosnan ta bini dilanti den forma di konflikto òf den forma di problemanan sosial. Hopi biaha ta motibu ku no a inkluí un otro. Ya. Dus na momento ku bo pensa di inklushon, di mes e kontrali di inklushon ta eksklushon, anto nos ta ban pensa awe òf papia, kòmbersá awe over di kiko ta e bentahanan na momento ku nos inkluí otro, anto kiko ta e desventaha, dus ora ku bo no inkluí un otro bo ta bezig ta ekskluí un otro i bo bo wak ke mas aleu bo ta bezig ta trapa den derechi di un otro i asina salbaguardiá por ta bo propio derechi i interesnan òf di un grupo grandi. Pues bisando esei mi ta kere ku ta bon pa nos kuminsá ban toka e tema di inklushon den enseñansa. Manera hopi hende sa nos tur tres ta bini for di e field di enseñansa. Dus ora ku nos ta papia over di riba e tema ei realmente nos ta papiel a base di eksperensia, a base di konosementu i tambe a base di e pashon ku nos tin pa ku e área. Si bo por wak nos sistema hopi aki di enseñansa kual eigenlik su meta prinsipal ta nos muchanan, interes i tambe derecho di nos muchanan. Kon inklusivo nos enseñansa ta realmente pa loke ta trata e nesesidatnan di nos muchanan? Bon, si bo puntra ami kiko ta kon inklusivo ta, mi ta kere nos tin ku konkluí, anto mi no ta kere ku e ta algu ku ta wòrdu hasi ku e meta pa laga ñun hende sinti nan mes laga atras ke mene ta e ta un sistema ku nos tambe a yega haña mi ta kere nos a krese den anto algun pa algun el a resulta anto ta bisai inklushon ta siña importante pasobra tin un grupo por ehèmpel ku su eksperenshia no tabata positivo kisas òf ku a bai skol anto no tabata leuk un haña greet e eksperensha ku nan tabata tin ei dus si bo puntra mi e sistema ku nos tin awor aki e no ta inklusivo. E no ta un sistema ku kaminda ku realmente bo por bisa tur mucha a base di nan talento, a base di loke nan ta bon aden, ta haña e oportunidat pa desaroyá e máksimo potenshal ku nan tin ei. Pasobra nos a kuminsá stablesé na komienso inklushon. E base di dje ta tuma na kuenta i komprondé ku nos tur komo sernan humano no tin un manera bo. No tin dos suheir, no tin dos kuini ke men netamente kon nos ta tene kuenta ku e diferenshanan ei di kada ken. Esei ta mi ta loke ta pasa den mi mente awor aki Rochelle ku bo ta bisa nos sistema di edukashon no ta inklusivo. Pero mi ta pensando e palabra aki hopi bia nos ta usand'e. De laatste tijd, bobo bisa, kaminda tur hende ta papia di inclusion na trabou, inclusion tur kaminda, pero exclusion ta sosode di un forma hopi subtil. Anto asina tambe den enseñansa e no ta fácil. Nos por papia di dje, pero bo por pensa, nos ta prepará p'e? Nos ta pensa, nos ta prepará pa bai deal ku inclusion realmente manera nos tin'é den nos mente? Pues awor aki si nos papia di inclusion den enseñansa, Kon bo ta visualisá? Ban bisa e loke pa bo ta inklushon. Pasobra si ta mi ta hopi importante. Pa kada un hende inklushon ta sinti i ta algu diferente. Por eso yori nos yu kuminsá defini ora por ehèmpel si bo pensa su hèra pa abo kiko ta inklushon pa bo den enseñansa. Kon e kos i ta kon bo ta mir'é bo dilanti. Ban yuda mi por ehèmpel diseñá e plachi. Bon pregunta Queenie. Wak. Laga mi ku e teoria. Inklushon den teoria, si nos papia over di enseñansa inklusivo, si nos kue e konsepto ei na hulandes, e ta nifiká ku kada mucha ku kada nesesidat ku e tin ta wòrdu konsiderá pa por saka, manera Rochelle a bisa awor, lo máksimo potensial for di kada mucha. I esei ta nifiká, por ehèmpel, ku un mucha por tin diferente, laga mi bisa, stòrnis. Un mucha por tin un sierto àchterstand. Den e enseñamentu, un mucha por ta tin un disabilidat físiko. Si nos wak awor aki, Ama traha riba mikro, meso i awor aki riba makro nivou den enseñansa. Si mi kòrda di temporada ku mi ta traha den skol, Bo ta mira realmente ku nos sistema falta hopi empatia pa nos muchanan? Nos sistema no ta inkluí tur mucha riba kada nesesidat ku e tin? Dame kue un ehèmpel di kos ku mi sa, pasobra nos por kue hopi ehèmpel di hòrezègèl, pero lagami kue un ehèmpel di práktika. Ami ta tabata duna un materia di economia por ehempel no mi ta haña mi cu muchanan cu na momento cu nan a pasa nan eifo nan a wordo categorisa cu nan capacidad ta pbl dus muchanan cu mester haña enseñansa practico den klas dos den un vsbo mi ta haña mi cu e yunan practico aki anto ami tin cu bay duna nan e ora e economia cu ta un materia bastante teoretico. den e kuminsamentu ora bo kuminsa duna lès ora bo ta dosente bo ta relativamente nobo mi ta bisa mi no ta komprende dikon e mucha nan no tin interes pa mi materia pero e kurikula e kurikulum ta bisa ku hei e mucha nan den tuweide tur tin ku haña e mesun kos aki ongeacht ke ta un mucha den e sektor òf den e richting praktiko meskos ku e mucha ku ta un tiki praktiskader ku ta un tiki teoria un tiki praktiko i mesun kos ke esun mucha nan tambe ku Supuestamente ta siña a base, mas mihó a base di teoria, TKL. Um, esei ta pone ku tin muchanan ta gewoon kai afó. Dado momento, nan ta kai afó, nan no tin interes, i abo komo dosente, si bo no ten'é den bo, bo no por inkluí nan, ta, ta, no ta den tur aspekto, abo a bisa, bo no por inkluí nan full den e lès, pasobra e no ta. E no ta sinta serka nan. Nan mester ta trahando por ehempel por ta riba computer cu man. Bo por duna economia por ta pero di otro manera caminda bo ta pone nan traha mas tanto pero atrobe den nos enseñansa material hopi bia tambe ta un wega ke men como docente tin ora bo ta bisa con mi ta haci inclui e mucha aki a base di su capacidad den mi materia. Esey ta un ehempel. Cu e material necesario. Pasobra Correcto. esey awor Correcto. loke bo ta bisa bo, bo bay traha di bobo parti didactico pa haci e ora e un tiki mas bobo bisa atractivo pa e alumno, pero e ora bo ta sinta cu e parti di material tambe, Correcto. cu esey por ta bo ta bo no tin, bo a comprende que mehor ora como docente bo mester tin diferente pechi cu bo por kita, bisti, anto tin be den practica. Loke bo tin ku hasi, bo no tin sufisiente tempu pa bo por bai diseñá i hasi tur eseinan tambe ku bo tin material. Rochelle, abo kon bo ta mir'el'e? Bon, si mi si mi skucha loke bo bisa ho'i kuini, bo ta bisa abo no tin sufisiente tempu ta netamente esei ta e problema. Pasobra komo dosente den e sistema aktual ta un manera di traha tin. No ta tumando na kuenta ainda e loke bo ta bisa aki di ki manera si bo por inkluí muchanan. Su hèra menshoná e parti práktiko, pero muchanan tambe ku kisas for di un edat hopi yòn, bo ta mira ku tin sierto abilidat ku nan lo por desaroyá muchu mas mihó, nos ta keda para riba e alumno akí. Tin ora bo ta tende ehèmpelnan di Latinoamérika, por ehèmpel, ora ku un mucha ta Tin cierto cierto talento, cierto habilidad con mayor a por bisa bo hasta tene a mi nos por esque pe parti di school aki entonces no tin regruso cu yegui nan so nos ke si pa bo comunidad tin un cierto grado mane minimo cu bo ta bisa hey riba e nivel aki tur ene ta un tiki desaroya pero e ta tambe pa ami e tene kuenta ku e desaroyo laga pone asina di tur mucha segun nan propio kapasidat nos ta papia por ehèmpel dje enseñansa ku nos tin awor aki kaminda ku nos ta nos a normalisá ku na seis aña un mucha mester por lesa un mucha ku no ta lesa na seis aña pa nos tin algu robes einan kaba òf un mucha ku tantu aña e mester por kaba. konta di un te dies, di un te shen, e ta mará na sierto edat. Anto ora bo ta mira muchanan den ku raiskol por ehèmpel, nos ta traha den skol, bo ta mira muchanan di mesun edat, por ehèmpel, ku bou di kurpa diferente. Un kurpa a desaroyá mas lié ku e otro, un ta haña e featuresnan un tiki mas trempan ku otro, anto dikon nos no ta Nos no por magina nos mes ku riba nivel kognitivo e mesun kos ei tambe ta pasa. Bo ta yaba ku alumno ku kisas na un edat masiò kisas pa interes e ta e alumno aki ta haña great ora ku nan a siña e buki e ta haña kos lek e ta haña interesante ora nan a siña lesa kemen e ta kohe buki lesa un otro herbando ku no ta haña interesante no ta nifiká ku le no siña lesa pero nos no ta tene kuenta i awor aki nan a pone asina ki'e stap ku ami ke hasi ku inklushon ta. E parti di sintimentu ku e ta e ta trese kuné pasobra nos a papia di e parti di ora bo ta sinti bo ekskluí ei anto kon nos enseñansa ora un alumno ku ta den un klas kaminda tur mucha ta supos di por lesa awor aki anto su desaroyo ainda no ta einan E ta sinti su mes bobo. E ta sinti su mes ku e tin algu robes ku ne ku e no por a yega ainda na lesa. Dios laga e tin un dosente ku ta tene kuenta ku esei ku no ta laga e sinti el'e mas ekskluí atrobe di e klas kaminda e ta sinti ku wak mi no por ta mi mes. Mi no por mantené e tempo cu mi por tin. Anto esey ta esey ta hopi dificil na e momentonan aki den enseñansa cu bo ta keda. Anto bo sa kico ta e cos cu ami ta haya? Manera ora bo drenta den, bo a mester si ca nos den hafu unu ya caba eynan bo ta haya hopi docente ta bisa por ehempel, Se ka mucho hòmber no de si mi ta e hopi yamber p'e si semper mi ta mi ta trèk mucho hòmbernan hopi paso mi sa kaba ku nan ta e defisiencia ku nan nan ta kai afo anto hopi dosente ta bisa ku nan ta speels e sistema ta diseña pa bo sinta ketu pa bo skucha ku atenshon anto mucho hòmber ta hopi mas bo sa ágil e ke move e ke kiko anto e mucho hòmber no tin e kapasidat ei pa sinta ketu por ehèmpel den un haf o ein kaminda tur hende loke pa nan yu bai anto na momentu ku. Bo ta speels, bo no logra e aña mesora ta baha bo di nivel, anto bo no tin oportunidad mas. Bo a comprende? Anto esey mi ta haña, bo sa, e ta laf. E ta laf. Y como profesionalnan den enseñansa, lamentablemente no ta na nos pa dicidi. Bo tin si un cuadro na un momento dado cu ta den dje, bo ta traha, teme no ta bo ta dicidi cu aunke bo ta pensa cu e alumnonan kico tin ki tempo mas e tin mester, en realidad ta cu bo tin cu verwijs door, bo tin cu manda e otro caminda, caminda cu e ora ey. Kisas ku materianan kisas un tiki mas simplifiká, un tiki mas fásil, no pasobra e alumnonan no tabatin inteligensha, pero simplemente e no ta tin e aktitut. Anto i na mi kehá kende un ratu. Bo sa dikon? Pasobra esei ta un dje partinan di enseñansa ku mas ta duel mi den e parti kaminda ku bo ta mira awor. Bo sa tabata papia si ku mi no, Rochelle? Ku ora ku e mucha ta sinti su mes. menos cu su klas. Bobo. Anto ki ta pasa, ki ta pasa hopi bia no? Mi ta mira hopi bia cu scolnan no ta haci suficiente n'e parti di zorg, e parti di krek e mucha op pa e por yega por ta einanan. Hopi bia ta mane one size fits all, esun cu cay afo a cay afo, anto nos ta mucho gauw geneig ta worde aki na Corsou, Pa verweis e mucha na un skol spesial. E kos e ta eingelik algu ku personalmente mi ta hopi kontra di dje, paso mi ta bisa ku ya kaba investigashonnan a prueba si nos wak e nul meting, nos sigui mira e otro investigashonnan ku a wòrdu hasi, nos muchanan ta den un posishon. ku ta perhudiká nan. Nan tin un achterstand souizou. Di desbentaha, korekto. Korekto. Ta kos ku nos sigui kòmbersá over di dje un bèk. Mi ta kòrda kua di basá pròkera. Nos bis'é gewoon flat su hèr. So te ora nos ke nos ke evitá di bis'é kosnan muchu bruto tambe. No, no, no. Pero e ta gewoon nos muchanan ta start kaba den men. Nan ta start den men pasobra si mas. Ku si bo mayoria di bo muchanan, di bo kasnan ku ora bon skol ta refleho di bo komunidat. Si mayoria di nos muchanan ta papia papiamentu, anto bo ta bo ta fòrsa, ounke no ta fòrsa pasobra mayornan mes ta skohe ku bo ta manda bo yobe en dia un skol ku ta alfabetisá promé na hulandes òf alfabetisá na papiamentu. Pero tin ora bo no sa. Bo ta bo sa e skol ba tene ke skol ta bon e skol ta ban di kas bo ta hiba e bo yu e skol pero bo no ta realisa si tin ora ku e yu ta kuminsa siña alfabèt na papiamentu òf na hulandes anto si e ta kuminsa siña alfabèt na hulandes abo ta papia papiamentu so na kas ya kaba bo yu tin un un achterstand tin nan kaba. un desventaha. Ami ke a kende riba djebel so mi ta kere ku e ta e ta sigur kuma e no ta asina ku no pero mi ta kere si anto no e mester di den entre nos aki nan e diskushon ta eterno riba e lenga materno ku e multilingwismo so ami ta kere masha ma shopi mes si na edat yòn netamente duna e mucha exposure na mas idioma korekto lag'e lag'e skucha mas pero. Mi ta kere e manera ku loke su hègera ta splika ta si e mucha ta wòrdu nan a shema e afgerekend, ke men si bo ta wak ku el a yega e nivel ku e ta supos di yega òf nò, ke men no ta djis un exposure pa un desaroyo sino exposure pa bo miri tambe e ora e nivel ku e ta lesa riba dje, e nivel ku e ta skibi riba dje, kon e ta anto e hecho ku e ta e ta siña e dos idiomanan ei tambe di e forma ku nan ta siñ'é ke men Hopi bia ora bo skucha teorianan di siña mucha un di dos idioma, no ta nesesariamente bo ta bo ta skibi i lesa tur dos idioma. Ora ta gewoon laga e mucha sinti komodo di papia e idioma. Por awor aki nos ta, dor ku nos ta mara mes ora na dje tur e parti ofisial, strek, gramátika, reglanan di e idioma na dje, e ta pone tambe ku e alumno kisas na un edat hopi yòn Ta krea ya kaba un un aversion un tehi pa e idioma ku ta pone tambe ke loke ku no netamente loke ku nos kier a logra esta pa nos muchanan domina mas ku un idioma nos ta bloki'é dor di a pone tur e reglanan i e kuadronan ku nos ta pone riba dje pa e alumnonan por siña papia idioma. Wak promé ku nos ban sera e parti di inklushon aki den skol, ami a keda sinta aki nana, mi ta pensando manera un mayor ku wak e. episodio aki di nos, e ta bay keda poco preocupa. E ta bay keda poco preocupa, so mi mes a keda sinta, mi mes un tiki preocupa aki nan, pero awor bo tin un yu, bo ta sinta cu mama mi no ke bay school, e ta hañando insuficiente, e no ta bayendo bo na school, kiko ta e tip cu nos por duna? De facto, nos por duna un te pa e docente, nos por duna un te pa e mayor kico tog den e sistema cu nos ta aki, pasobra nos a papia yen cos den un situacion ideal, pero nos no ta den e situacion ideal. Kico ban bisa ta tipnan cu nos por duna den e situacion cu nos ta aki pa tog un hende por, bo sa con, haya e trankilidad of haya e paz, bo sa con? Ami ta kere tin trankilidat den aseptashon. Pasobra p'pia? Ta na momentu ku abo tambe komo mayor por akseptá ku kisas bo yu no ta durmí manera e otronan ta durmí, ku kisas su desaroyo lo bini mas lat òf ku kisas e tin mester di algu otro ke men. Importante pa komo mayor bo tambe realisá Ku tin ora bo por ta pidiendo mas. Anto bo ta si'e paso bo stima bo yu. Laga nos ta sincero. Nos ta pusha, nos ta primi paso nos ta bira grandi anto tin ora bo sa kiko ta nifica ora ku na skol bo no hasi bo bes dje bon y ke ta nifica e ora y despues den bo trayecto di e proceso laboral. Correcto pero komo mayor pues bo hopi bia e pusha ku nos ta pusha ey. Ta pasobra nos ke pa nos yunan alkansá lo máksimo, por ta importante pa nos komprondé ku netamente e pushamentu ei por ta dunandu e señal tambe ke no ta bon sufisiente, ke mester ta siña no mas. Ku eigenlik e loke bo ta hañando aki komo resultado ta pasó, ah bo no a duna sufi, bo tin ku duna mas. Anto e e mucha kisá sa kuantu esfuerso e ta haciendo, kuantu el a duna kaba kimin ami ke lòs, pasobra mi ta bisa ora ku nos ta papia di ora bo yu ta den skol, den skol e ta. Si ta kere cu abo por tei nan binticuater shete pero hay momentonan cu abo tei importante pa bo yu sa cu no matter what no importa kiko e resultado ta no importa con e ta ga mee of e no ta logra ga mee cu e stof cu eigenlijk e ta bon suficiente manera ki ta. Mi ke toch un pida cu un parti cu ta riba mi curason cu mi ke geef mee tambe pa mayornan ta. No konfia ku maestronan òf ku tur maestro tin interes di bo yu na pechu meskos ku abo. Hopi bia nos ta iba nos yu nan skol, por ta nos tin e pensamentu manera ántes ku oye frou ta ye frou, mener ta mener, pero hopi kos a bin ta kambia. Dus na momento ku bo ta mira ku bo yu por ta strògel na skol, bo ta mira ku yefrou por ehèmpel tin un klas ku trinta mucha, bo mester ta konsiente si ku yefrou no ku hèndel trinta mucha. Miéntras tantu ku nos no tin ainda ku ta un ku tur skol, ku tur klas mester tin un ònderbèis asistent òf tur skol mester tin un remedial teacher, tur skol mester tin e èkstra steun ei. Bo mester ta hopi alerta komo mayor, pasobra awendia, one size fits all, hopi b'ey tin skolnan ta gou geneigd pa manda bo yu skol speshal ku por ta realmente e no ta tin mester a bai. Pero solamente skol mes no a hinka sufisiente input pa a yuda bo yu. Dus no laga solamente. E preshon, e preshon riba e dosente, no? Ke men riba. Riba e dosente un tiki, pero hopi bia e dosente tambe ta bisa bo mi man ta barata, lokual ku Locual cu scol ta para pa esey nos haci, mi no por haci, maske cu mi kee mas mama mi no por haci mas, so no tin e tempo, no tin e material, no tin extra understanding, mi tin mas mucha, mi por wak por ehempel e cosnan chikitu pa bo yu, so mi tin cu wak e mucha nan, cual ta comprendibel ya, pero con bo mayor pone bo mes na altura mas tanto kico. Bo yu ta pasa den dje den klas of kiko tur su lèsnan ta, extra ondersteuning, bo tambe si bo no por bo sa buska pa sa. Hopi mayornan ripara ku ta konfia hopi anto hopi bia. Bo sa ami ami sa mi no ta mi no ta mi mi no ta eksperensia asina tin hopi mayor ku ta ban bisa alerta i bisa por ehempel no lèsnan ta wòrdu bonduná of tal of tal pero e problema ta. Bo ta sintá ku bo man mará, pasobra no ta un laman grandi bo tin pa bo sinta, unu, piska piska dosente den djente pa bo bisa, por ehèmpel, no, e dosente aki no ta bon, mi no ke e dosente aki. Tin bia bo ta detektá ku un dosente no ta bon, pero kiko bo por hasi kuné? Ban yuda as Pafico subi nivel di e deporte di kabai na Kòrsou ku un tremendo rifa ku chèns pa gana un outo nobis nobis MG5. Una beyesa di outo! Sorteo ta tuma luga djabièrnè diesnuebe di desèmber binti bintisinku durante Wega di Number Kòrsou. Star Motors ta rekomendá bo buska bo lòt awe mes pa kuarenta florin sòsò pa bo ta den i sostené nos deporte lokal. Buska bo lòt seka miembronan di Aspafico i na telefòn seis seis dos sero sinku dos un. Aspafico, huntu nos ta traha pa un futuro deportivo i duradero pa Kòrsou. Busca bo lot pa bo gana bo auto nobo nobo. Bo ta keda cu e docente ey ke tu bay pasobra e docente ey tin un vaste betrekking, dus abo tin cu wak con bo ta hinca e docente ey toch den school ke men e loke bo ta bisa mi ta aña e grade pero e problema ta por ehempel mesun kibra cu bo comunidad tambe ta cu bo tin yen famia cu no ta hunto Esei ta un refleho di loke bo ta bin haña bek den skol. I na momento ku bo tin un komunidat ku tin e mama ku tata ku no ta huntu, den skol bo tin problema. Anto ora bo tin problema den skol e ora ei bo mester di mas personanan ku ta traha ku bo alumnonan. Anto esei nos tin den defisiensia awor aki. P'esei mi a menshona e parti awor di preshon. Si. P'esei p'esei p'esei p'esei p'esei mi a menshona e parti di preshon awor pasobra mi ta kere mane ku mi ta bisa bo komunidat a kambia. Tin patron chinan anto netamente manera nos a menshoná ta amechu ku bo enseñansa no a kambia mi, bo enseñansa ta ke tu bai en loke ku bo mes a eksperenshá, loke ku bo mes ta a pasa dor di dje. Korekto. Ta inda bo no tin asistente den klas manera abo tabata bai lès ku asistente? No, mi tampoco. Pero ta netamente, ta netamente dor ku komo mayor. Rochel mi a corta ahora pero como mayor bo no tin bo no tin e know how tin ora anto ora ta bon pa bo no verwacht cu tur e deficiencianan eso tin ora school ta pinta e connan masha bonito e mayor no sa kico ta going on realmente. Pero p'esei mi ta bisa tambe school na momento dado su hera pasobra ora ora mi pensa por ehempel e klas cu trinta muchi tempo cu nos staba e school tambe ta un klas cu trinta mucha. P'e muchanan tabata bini fi cas educa pa cera boca ora e frou ta papia. Corecto, tende di e frou. Awor aki e frou ta pidi, e frou por keda ripiti mil bia, muchanan por fabor shhh. Yu hende tende. Kemen tin un parti p'esei ami p'esei ami a menciona e p'esei ami a menciona e parti di presion pasobra mi ta kere cu e ta e ta masha masha dubel. Ta un profesion caminda cada bes ta pidi mas di e docente, ta pidi mas profesionali mas profesionalismo, mas conocemento, mas kico pero. Bo tin tambe problemanan ku ta bini debí na e e problemanan soshal ku tene bo komunidat pero tambe e problemanan di desaroyo ku bo ta haña bo paso simplemente bo tin un generashon nobo bo dilanti ku ta wòrdu eduká di un otro manera i men e ta un kos ku mi ta haña masha masha dòbel mes pa bo por bisa ku e dosente pasobra e dosente di bèrdat mi ta kere den hopi kaso su man ta mará. Mayoria docente a haci nan best berdad. Anto hopi bia mayornan, mi no ta bisa como experiencia, mayornan hopi bia ta laga hopi cos diman di docente so. Anto e docente so no por haci tur cos. Anto vooral si e mucha ta bini cu su paquete tambe fo'i cas, anto tin mas mucha cu tin nan necesidadnan cu abo como mayornan por wak cu tur ora. Um, um, um, juffrouw mester bezig ku Susie so. Bo tin ku kòrda ku tin mas mucha den klas. Tin ora tin mayor tambe ta si, a pasa juffrouw mira kiko kiko kiko. Tin ora mi ta mira mayornan ta reklama juffrounan, pero otro un banda tambe ora ku bo pone kos pa eduká mayor, ora skol organisá tambe seminario, bosnan por bosadan sa bon bon dje esei? Bosadan mester yara mas ke mi. Bo ta organisá kos pa eduká mayor, pa betrek mayor mas tantu, pa ku e e e e kon nos ta bisa? e sistema of e lokual ku ta sosodé den skol mayornan no ta bin. Por ora di reklamasi, ora ku ku bo mira hey kosa no ta kana bon si mayornan pero si bo ta betrokken, si bo envolvi bo mes realmente ku Jefrouw bo bisa bo mama tal i tal kos bo Mi ke mi ke haken riba bo, den woki mi ta bai haken ku mi kurason gewoon. Mi tambe ta mama. Anto mi tin un trabou, anto tur dia mi ta traha di mahinta, mi ta drenta i den shetor, mi ta sali awor aki, un trabou nobo ku mi ta sali lat, mi ta sali ocho or. Mi tin yunan chikitu, den enseñansa. Mi ta sali mi tin yunan chikitu, ku mi yu su rapòrt no bin bon, mi ta dis tin be spera ku mi por haña djis un link di e dosente ku ta bisa mi, mama, wak tal kos, pasobra e yoki tabata yendo malu. Pero loke mi ke splika bo ta e loke Papia a wori ta den un den un situashon ideal, pero bo ta sintá ku hopi mama ku ta traha por ehèmpel den un supermerkado of den mainta te ocho ora, abo ta pone un un un komo ta bisa un i anochi di informashon ku ta kuminsá seis ora, mi tin hopi gana di bini pero mi ta riba hòs alen, bo a komprendé? Anto e ta fásil pa bo papia i ta pesei hopi mucha ku ta logra hopi mucha ku ta logra wor aki den nos komunidat Sea nan mayornan tin sèn pa por paga bei lès, pasobra bo tin yen dosente por ta ku manera bo ta bis'é ku no ta funshoná òf algu. Abo tin ku wak unda bo ta saka bo sèn pa bo por yuda bo yu pa e por bai dilanti òf bo yu ta kai atras anto e ta bai di un nivel mas abou. Anto esei ta ami loke ta duel mi mas tantu di e situashon ku nos ta den. I ta p'esei si nos papia tin inklushon den enseñansa, si bo puntra ami, e ta pidi mas leu ku lokenan ku nos ta bisa aki Un un aanpak un tiki mas di riba, un un vishon realmente nobo tambe riba loke ta enseñansa, mi ta komprende ku e por ta e por ta algu insigur, algu spantoso pa bo pensa ku nos mes ta bai diseñá algu òf nos mes ta bai bòltu algu ku bo a lanta den bo a lanta mira, pero mi ta kere ku e ta pidi si realmente vishon, pensamentunan out of the box, kreativo, komo ta dil ku un generashon nobo ku ta bini Komo ta sòru pa bo enseñansa tambe, a ta otro pida ei, komo ta sòru pa bo enseñansa traha riba bo suidadanonan? Us tabata ku nos ta preparando tin ora nos hendenan pa bai afó. Nos ta preparando nos muchanan pa bai sirbi otro komunidat, pa bai bira bon den otro komunidat. Anto bo mes den bo pais, defakto e loke nan ku bo tin mester kimin. Komo ta sòru pa bo enseñansa? ta yenando e loke abo tin mester riba bo merkado laboral. Kèmen e ta, mi ta kere e ta algu hopi kompleho, e ta algu ku ta rekerí tambe kurashi, e ta pidi tambe dùrfa bo bisa tende nos ta ban purba hasi algu diferente, anto pa realmente bo bisa nos ta ban purba anto, pasobra e hasi e ta enseñansa tambe. Un ta niawe ni mañana nos tin mira e resultadonan. Ya. Ta aki. Bo long term. Yes. Pero bo tin ku kuminsá un kaminda. Sigur sigur. Bo tin ku kuminsá un kaminda teniendo kuenta ku tur e aspektonan ei. Awor, mi ta pensando masha ora mi tabata ke sera e parti di enseñansa. E ta difísil, ba mira kon difísil. Pero e ta difísil, claro ke ta difísil. Pasobra e ta pegá na nos kurason. Sí. Pero mi ke pa e otro personanan ku ta traha den kualke otro ramo aki na Kòrsou den nan trabou. Anto ku nan ta sinti e parti di inklushon, ku ta un parti hopi hopi ferfeldu, pasobra ma yegi, manera mi a bisa na prinsipio, inklushon tambe ta un sintimentu, no? ku bo no ta pertenesé den e grupo. Anto na trabou esaki ta pasa di diferente forma. Kon awor un persona asina, kon e por hasi tòg? Of kon e otro un persona na rondoi dje por yuda bira por ehèmpel un inkluder, lo mi bisa, un persona ku ta atraé hende pa tur hende por sinti nan inklusivo. E ta un kos difísil ku hende, pasá dikon? So mi ta kere ku bo tin ke ber ku karakter di hende, ke men tin ora, bo por ta un hende ekstravertí, bo por ta un hende ku ta hasi kontakto fásil i kisas di karakter. Bo ta un hende ku no ta hasi kontakto fásil, ta keda manera kos e ora ei bon ta wòru inkluí, pero e tin e tin ke ber ku karakter di hende, pero mi ta kere tin ke ber tambe e palabra pa ami mágiko den esaki ta e sintimentu propio. Pasobra tin ora e sintimentu di eksklushon ku bo tin ei no ta ni real. Tin ora bo ta sinti por ta na trabou ku bo ta wòrdu ekskluí, siendo ku simplemente abo kisas no a tuma e kurashi di bisa, Ey, mi ta haña Queenie leuk, mi ta kere mi ta bai aserk'é purba di hiba un kòmbersashon kuné. Mi ta bai purba di invitá Suheira ban bebe un kòf un bia pa nos kòmbersá. M'a tende bo a bisa tal kos las tu? Ban purba ke men. E e sintimentu ei mas ku tur kos, ta importante pa bo akseptá ku e sintimentu ta di bo.

E ta di bo, anto bo tin ku bai wak pa bo mes na promé promé lugá, e sintimentu ki ta klòp. Òf as e ta jou licht. Sí, kem'e sintimentu ta klòp licht ta mei òf. Kem'e nos ta bawa echos, nos ta bawa echos. E ta klòp òf ta ami ta. Awor bo ta bo ta pint'é asina i ami ta pensando por ehèmpel na momentu ku bo ta un persona hopi bia ku ta tuma inisiativa, hopi bia bo ta un persona ku un karakteristika di lider. Pero tin hopi hende no ta lider, pasobra si bo kebe den dies hende por ta ata dos hende bo tin ku ta lider, anto e ocho nan ta sigidonan. Na momento ku bo ta obi hende ku ta sigidó, hopi bia bo no ta tuma inisiativa. Anto kon e lidernan por hasi, pasobra hopi bia ami ta pensa ku den un kompania òf sierto kaminda e vibrashon, ku bo ta haña den e sala ei ta esun ku ta na kabes ta krea esei. Na momentu ku esun ku ta na kabes ei ta detektá ku tin un persona ku ta kai afó, kiko e por hasi pa hala e persona ei bin ku n'e inkorpor'é bèk den e grupo anto? Na promé instante, mas leson kaminda mi ta kòrda na unda mayoria problema kaminda ku tin konflikto. Riba werkvloer ta pa motibu ku e lider mes no tin e abilidat pa por solushoná konflikto òf por ta e mes no tin kunes. Esei tambe ta un kos ku ta. E no tin abilidat pa inkorporá tampoku. E no tin abilidat pa liderá ni e abilidat pa, ku nos ta bisa. Trese hende huntu. Opservá. Konektá hende, pasobra tur eseinan ta parti di tal lider. Hopi hende ta wòrdu poné den sierto posishonnan tin ora di liderasko sin ta komprondé mes eingelik kiko ta e kor di tal lider. Bo sa ki mi ta kere? Mi ke, pasobra Queenie ta menshoná e ora ei kon e lidernan, ami ke separá dos kos. So mi ta kere ku lider bo por ta fuera di un título tambe. Amen ami no ke por ni e responsabilidad total riba e persona na kabes i nan pasobra tin ora bo por tin e responsabilidad bo por tin e titulo nan e pone asina pero lider bo ta pasobra esei ta ken bo ta bo ta nase lider mi ta kere ami no ta kere den e concepto di ku nos ta ban crea a base di no mas mi ta kere ku lo por pero tin e lider na sento tin hende bo por moldea nan bo por moldea pero e Si, si, Look alike a leader? Juist. Dame bisa si na. P'esei mi ker, mi ker a splica e ora porque pa ami e diferencia ta pasobra bo tin hopi bia na cabes e ora y di organisacionnan etcetera ta e nan cu ta maneha. Anto hopi bia ora bo ta maneha, bo ta maneha kisas basa riba e resultadonan cu ta spera di bo. Kemen, so laga nos ta sincero. Lo ta hopi great pa komo lider nos ban hiba e kòmbersashonnan tur dia kwini kon ta ku bo, kon ta bayendo na kas, kon ta ku bo ka sa bo yunan etsetera, pero tin otro parti tambe di trabou ku ta pidi na final di dia nos ke sierto resultado, nos ke sierto dokumento ku ba prepará ku ba traha riba dje ku ba hasi ke men e ta un kos masha masha debel enton p'esei mi ta kere Pa ami paso den e risèt akinan nos ke papia ku tur hende, nos ka papia ku e lider, pero nos ka papia tambe ku esun ku ta sintié ekskluí ei. Paso mi ta kere kada un tin un ròl, tin un responsabilidat den krea un ambiente inklusivo, si òf nò? Bo tin kisas e lider máksimo, bo tin e persona ku ta sintié ekskluí tambe, ku tambe tin un sierto grado di responsabilidat i bo tin e meelopersnan tambe, manera ba kategorisá nan. y e seguidornan pasobra mi ta considera cu contacto humano di hende pa hende e no tin mester di ta algo cu nos ta stuur pa nos yega na contacto humano e ta algo cu ta natural anto tin ora nos tin cu purba tambe gewoon di papia cu y p'esei nete tipo di programanan a tin importante pa nos wak di ki manera nos ta pone Cada hende responsabel cu ta scuchando nos via e programa aki awe, con ami ta bezig ta atende den mi trabou, den mi bario, e hendenan cu mi ta atende, con ami ta bezig ta zorg pa tur hende sinti nan parti di e totalidad. Pero mi ta kere tin cierto fufia si cu bo por usa den bo forma di papia, den bo forma di actua, Den bo forma di proseder ban bisa pa tòg un hende sinti ku bo intenshon ta bon. Pasobra wak ora e parti di inklushon aki tambe, komo lider ban bisa tin ora tin kosnan ami a yegi, ami a yegi mañana mi ku tin kosnan chikitu chikita asina ki hopi finès. Ta speel af pafó di bo bista, bo no tin bista riba dje at all, ke men ora a bo ta kere ke hende ta ok, por ta tin un hende ei banda ku no ta laga e sinti ok, anto bo no sa mes. Bo a komprendé ke men a di Pero kon bo ta krea e ora ei den bo den bo forma di den bo trabou of kon bo ta krea e ora ei na den espasio ku bo esnan ta kompartí komo kolega ei e espasio ku un hende por yega serka bo. Bo ta approachable komo lider. Korekto. Esei tambe pasobra si si tin kosnan ta sosodé, tin hende nan ta sinti nan ekskluí riba den trabou o riba afdeling o whasoever. Korekto. Anto tòg kosnan ta pasa por ta despues hopi tempu òf un kos a blow out. Ya hende nan ku yo ta den kabei ei anto e ora ei nomba pa bin realisá ku hey ta tin un problema aki min sa. Anto e ora ei si bo tin ku wak e ora ei si bo ta bezig ta kreando un safe place. Nos a kòrda bon, meskos ku den klas nos a papia di di e manera esei, e konsepto ei ta bini hopi di landia ora aki ku bo tin ku krea un espasio kaminda hendenan ta sinti nan mes konektá, sinti nan mes seif pa nan por ta nan mes i ku kaminda ku tin konfiansa ku mi por yega seka bo ku ta lider bisa bo tende ke mi ta tin un konflikto ku un kolega no. Of e colega aki ta pest mi, boso hende grandi tambe ta pest otro. Tin ora n'e maneranan di mas chikitu, mas indirect, mas fines. Esei mi kier a drenta riba dje hopi, mi ta bisa bo e toxicidad ku ta bini di kasa awor. Pasobra nos ta hasi manera kos ku ta trabou por krea un safe space los for di trabou. Shana nos tin exclushon den famia, nos tin exclushon den gruponan di amistad. P'esei ami, ami ke kier ta mustra riba e hecho ku no ta pasa unikamente na trabou, E no ta pasa unicamente den enseñansa, e no ta, e ta pasa Tur a base di caminda. kisas eh, género, a base di eh, raza, géneronan. Idioma. Correcto. Bien cos, por ejemplo, bo por sinti Pero bo sa, excluí. bo sa si kiko mi ke geef mee tog over dje parti di inclusion aki? Paso inclusion Ta trece cierto randvoorwaardennan tambe si. Paso e no mester keda manera nos ta papiando awor aki over di inclusion cu nos mester di ta conecta, inclui tur hende den tur cos, paso no den tur cos bo por inclui tampoco. Nos a papia awor por ehempel di matene genero wordo menciona, ok. Nos ta bay bini na carnaval un djis aki. E hecho cu bo ta inclui por ehempel LGBT Q plus. Den bo komunidat, no ta nifiká ku bo tin ku aseptá si sierto komportashonnan mahos. Bo kòmprendé? Paske mi no habri ke yega esun kos ku tempu. Mescos por ehèmpel, heitro tambe. E ta konta pa tur. E ta konta pa tur. Heitro tambe. Konta pa sombra nos sa ku hende hòmber ku hende muhé. Ta tin un ta ta ta manera sa So na anto na eso nifica cu tin magi asi mas hoos paso neme sa un ta paso ta inclui ta nifica cu alles mag un ta paso bo ta inclui e derechonan dje mucha ta nifica cu bo ta ser awowo pa tur e otro randvoorwaardennan tambe por ehempel ke men den tur cos tin voorwaardennan mi no por haña e palabra na papiamentu caminda cu e mester keda bo no bo no por traba derecho di un otro por ehempel of comodidad di un otro Ami tin un sintimi inkomodo pasobra a bo ta wòrdu inkluí. Ta tene kuenta pa inkluí sea bo nesesidat òf whatever tur e otro un partinan ku bo por wòrdu ekskluí riba dje. Anto ami tin ku sintimi inkomodo e ora ei pasobra bo a wòrdu inkluí. Meskos ku nos papia di idioma bia ta sa. Nos tin ku inkluí tur e personanan ku ta skohe Kòrsou pa mi biba, pero si no ta nifiká ku pasobra mi a inkluí bo den mi komunidat, Mi tin cu soporta por ehempel mi me sinti mi incomodo pasobra awor cu mi ta eña mi tin cu cu nos ta bisa papia otro idioma e un ehempel no papia otro idioma of cuminsa celebra bo bo fiestanan nacional pasobra mi asma bisa bo sa mi ta acepta bo y inclui bo den mi comunidad keme mi ta haña si cu ora nos tabata inclusion Tin camindanan si cu nos tin waxi cu cora cu tin cosnan tin cierto limitenan tambe. Ese ta mi opinion personal. Ok, ami ta pensa por ehempel riba e parti cu bo ta papiando awor y ami ta sinta aki nan tu mi ta pensa tin bia cu nan no a inclui mi den un grupo tambe m'ha keda contento justamente mi mester ta hopi sincero tambe awor cu ami ta bay ta hopi sincero Pasa. tin bia no ta den tur grupo mi tabata ke ta inclui tampoco anto tin bia nan a yega y exclui mi for den un grupo cu despues m'ha bisa hey Danki Dios mi no tabata den e grupo ey na e momento ey tampoco. Amen. Si mi scucha loke su hènry tabata bisa bo ey, ami, pa ami e ta, e ta, e ta pega na e hecho cu mi ta bisa netamente loke bo ke crea ta un comunidad cu ta celebra diferencia. Correcto. Anto e realisacion. Respetando tur hende su derechonan tambe. Claro, pero mi ta kere si eynan ta cosnan cu ta, cu ta, cu ta mara, anto si bo papia di. norma y balornan den un comunidad mi ta kere de facto nos ta nos ta cre'e hunto anto ta p'esei ora cu bo ta papia di inclusion anto netamente hecho cu nos por pensa diferente nos por papia diferente nos por kere diferente na momento cu nos ta acepta netamente diversidad e hecho cu nos niun no ta mescos cu por ta riba tal topico mi cu bo ta de acuerdo riba otro topico nos no ta de acuerdo. Pa bo mira cu hasta e hecho di tin amistad, nos mester por tin amistad cu hende, anto no pensa mes cos necesariamente riba tur cos. Anto mas nos, bo sa e talo cu mi ta, e ta, e ta tene mi bezig pa mi bisa con bo ta hinca den bo siguiente generacion e pensamento ey cu shon, si e hende uiteindelijk ta dicidi cu den e parti di genero e keta cu un persona di su mesun sexo, Anochi no ta bandi mienta drumi. No, absolutamente cu no. Bo sa e pensamento cu e ta un parti privat di su bida. Mi tampoco no ta cana conta mi coleganan cu e ta bay cu mi cu mi casa anochi. E ta un parti privat cu mi ta considera cu no sta aceptabel aver cu esey ta abo su preferencia, ami su preferencia ta otro. No tin ningun problema tampoco pasobra preferencia e ta anto. Nos ta respetá otro di e diferenshanan aseptá ku nos ta biba banda di otro anto manera bo ta bisa so na un momento dado ehèmpel ku bo kere duna di karnaval mi tabata pensa mesun rei sosei ami ta sinta mi ta para kanti kai a mira yen komo awos pasa kiman ku ègt bo ta pensa manera un ta únikamente un parti di bo komunidat kiman e ta kosnan ta manera pasobra por laga nos ta karnaval bamos ta tur hende èkstra. No. Bo bo sa anto mi tin mira e tin un Pero e dinner extra parade. ei tin ku bisa Hobe nan nos, mi ta pero e bisa extra ei tin ku konta bisa ke nos parti. Suheira ku em di algun parti nan ta sinti ku nan tin ku hasi e extra ei paso otro momento nan no por hasi'e. Kema e ta bisa nos algu si di kon nos komunidat ta deal e ora ei ku em e akseptashon real di e grupo aki. Anto mane nos a bisa hui e ta un sintimentu. Paso tin ora hende por laga di bisa bo ku boka ku nan no ta di akuerdo ku bo pero bo ta bai sintié. Anto e p'esei mi ta bisa tambe e manera kon nos ta laga un otro sinti ora ke no ta pensa meskos ora ke no ta kere meskos esei nos tin ku banta un tiki mas. Mi ta kere skerp riba dje, konsiderá otro riba dje. Pasobra ku nos ta pensa diferente i ku nos ta diferente e sita e yabi. Anto mas nos mas nos brasa e konsepto ei ku ta ne un tin dos Queenie, un tin dos Sugèira, un tin dos Rochelle. Pa ochi ku nos por ta, por ehèmpel, stel mi tin ruman ochi, no tin dos mes kos. Anto si nos aseptá esei i wak esei komo e ora ei e punto di salida, Manera ku Wendy ta bisa tambe un ta riba tur kos keme tin gruponan ku por ta lo bo mira nan e banda anto hunnan tambe hes ta great ku nan a haña otro so tin ora ta lek ku bo mira tambe ku hey e klek ei e ta funshoná pa nan. Ok, asina ki mi ta kere tòg nos ta por yega na e final di un Reset Session mas. Sí, m'a mira bosan. Nos por haña un ora mas, nos ta sigui ketu bai e parti di inklushon. Anto ora nos bai bèk pa rekapitulá Bo por mira cu inclusion ta nifica tur hende riba nan mes mag di ta e manera cu nan ke ta y forma un parti tog di e totalidad. Anto abo tambe tene cuenta cu bo por forma parti di esaki door di cada bes purba y wak con ami por ta esun cu por bay inclui un persona den e grupo cu nos ta, na e trabou cu nos ta of na scol. Sigui nos, ke tu bay, reset session, comenta.